Pam. Annabi Musa daa yɛli Naawuni, Naawuni, o Naawuni mini o, o Naawuni ni diri o alizama maa, ka tubi jama kani maa, wa kallama Allahu Musa takliima, ka o Naawuni, Dimbɔŋɔ, m bɔmi ni m bɔh a gbɛira. Ka Naawuni yɛl o, Ei Musa, di pa taali n gbɛiri bee m bi gbɛira chɛɣa n wuh a binshɛɣu. Bom ŋmani na, bom ŋmani na, ka o bo ŋmani ŋɔ tooi n-kɔŋ palli, ka o tooi palli ŋɔ tabimi li mali. Tom mi ni bali bɛ yɛla a ta mali ŋɔya ee n Duuma, a ta mali ŋɔya ni ee ka o niŋ gom juugo one second. O ti yɛn neela ka ŋmani maa piliya ŋɔya ayi tab ŋmani mali ka gbiri one second ka lab pili maa baali man lahu malakutu samawati wal ard. Di saha lala Duuma maa ŋuna ka Kur'aani din ŋmaa mina jɛya la taahuzuhu wala no.

a ku tooli ni pumpɔho afa afa nima bi yirila di kulli ma din tima bihi usuɣusa tima bihi saudiya nima guli ka bi yuɣusi yi a di ka tariga afa ka di bɛ binshaɣu kam ni din kpali maa nyɛla a karim yɛla ayi ŋɔ maa mirili an dɔni yɛligi karigari a bɔri chamsi mini tonya ka sa ka bi niŋdi musulnima ka a sahi o ku kari ŋɔ ti labila musulmi la mubadila li kalimati ka shɛra yɛla so ku tooi tahi kur'ani to nyama so ku tooi tahi di tatabo na so ku tooi tahili na fatu bi suratin so ku tooi fa in lan tafaalu

Walan tajida lan multahadan min duni bi maana malja'an daadam ku tooi nya luɣ shɛli a ni yɛn baɣi li ka di gu a ka tiliga ka yiha Naawuni ŋun nyaaŋa a ma bi shak m-piɛla ni ŋun gu la a bi mali so mini zaŋ o maŋ ti apɔstol ni afa maa n-gu lo. Dɔɣi n-neen sa afa maa ni yɛl o ʒiri, ka afa maa yi kpi ka anakpanim beni, a daa pun ʒi o ka beni, ka o yɛn kpi ka a beni. Di saha maa ŋun gul o kpee dii pa Naawuni. O lan sajida mutahadan min o man yatawakal ala Allahi wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.

Ŋun kana ti nya Annabi Muhammad, ka Salmaanu Farisi ʒi o sani, binyɛra n-daa beni, gbaŋ ka o nani n-zaŋ ye. Dama Hausa daaha yuun pi so pɔin yuun pin yɔbu nyaaŋa piinu, Hausawa na zuwa na ka ka so n-ɗaura waliki. baŋ ka bɛ zaŋ niŋ bini so. Woligu ni pol o, ka ʒiɛɣu shɛli yirina, ka chɛfuri ŋɔ tooi nya daama yɛli Anabi Muhammad, Ka daa a mini bambaŋ ŋɔ ni ʒi shɛŋ ŋɔ maa, bɛ ʒiɛɣu ŋɔ maa, ma, ŋun ni yɛli li shɛm maa, man ku tooi yɛli li. Bɛ ʒiɛɣu maa ni ŋmɛr a maa di bi muɣisir a. O ʒiɛm o ni bi ʒiɛm maa, o nya o ni bi daɣiri lan shɛm maa, chɛfuri m-bala. Ka o yɛl yɛli ni ti yɛli ya, Wamaa yamna'unaa min ittiba'ik illa ha'ulaa. Ka shɛli n-chɛ ka ti niŋ ku dɔla, kaman ŋɔ n-ʒi shɛm ŋɔ maa, ka ti niŋ wɔɣila ŋɔ ti tɔri ti pahi bɛ zuɣu ka ti sɔri taba mini sikari fin wɔnda. N zaa ni chɛ ka yɛri ya ŋɔ nima, ka zaa ni chɛ ka ya musulim kam, di chɛ ka Naawuni ti a biɛhi shɛli, ka a yuuni biɛhi shɛli Naawuni ni ti a maa nyin yaɣiya ni a chɛ ti ni gari ti ni a mali shɛb biɛla la. Hal yi ban ʒi kpe ŋɔ, ti wali nya biɛnsi ka o ku lahi yina jiŋli ŋɔ ni, ka jiŋli ŋɔ ku, a taambiria jiŋli ni. O mi ŋun doli ku lahi dola.

Kpɛm n nyɛ o, Naawuni nyɛya ka o bihi be shikuru kara ni, ka o zaŋ o bihi n zaŋ kana nima n ti niŋ karinzɔŋ ni kaman ti karinzɔna ŋɔ ni ka shɛli ni o bɔŋɔ ni bimsuli n mi maa baŋ ni musulinim nyɛ ba ka wɔɣiri shɛba n-nya ba. Lala niŋya akira, amaa ka Naawuni ti musuli daraja ka o siŋdi musulinim, di sa musulimaŋli n-nya. Lala n-nya afa gba.

kama zuŋɔ ka a yuuna shehu bayan tirise keke kekpe lebe ka nyɛ lan yuli nyim mini karim bihi ku doli a bɔhimi ni a chaŋ ti be gbanima a kaito n bi siŋ ban bi zaɣisi ba lala yɛtɔɣa n chani ma n nya ana muhammad Nyama, nyam chɛfurinima, ka bɛ yɛli, Ni ka shɛli n-chɛ ka ti ku dɔla shɛli bɔmbɔŋɔ zuɣu? Annabi mi ka dunia ka annabi bɔri o, annabi daa tɛhirimi bɛ yi niŋ tuuba, bɛ nyaaŋa pam ni niŋ tuuba. Bɛ tuuba niŋbu ka annabi daa mali kɔre, bɛ di ti kpe buɣim ni, annabi daa bi bɔri binshɛɣu bɛ sani. Annabi ni bɔri dunia, dunia n-di yɛn zoli doli annabi ka ŋun di yɛn zoli doli dunia. naawuni di kana binni siira ni naawuni daa tim malaaka jibril na ka o kana ti annabi muhammad khiyaar piibu n'o kana ti bɔn annabi o bɔmi ni o nya annabi naa ka su duniya bee o nya annabi tarima ka annabi na ʒe bɔhiri o zuɣu malaaka jibril annabi zɔn daa bala Daa yɛn wa shiri waɣinli na, anab Malaki Jibrila daa nyɛla Naawuni laɣinla o mini anab ka o nyɛ zoli. Malaki Jibrila ku kanna simple person lɛbi daadam ku kana ti ʒe anab sa ka bɛ diri alizama. Ti anna yɛla Kur'aani darija ti anab ti alahiba shɛli. Malaka Jibrila daa kana ti ʒe anab Muhammad sani ka bɛ diri alizama ka tibbu kap kap.

Bɛ kul yuunimi lala ka Anabi yuuna ka o yuuna, ka malaika kpe ka malaika parigi so ti shee na n-chɛ salo tiŋa ŋɔ ya Anabi, Naawuni lahiʒini maa na paarimi, malaika ŋɔ napɔri na ʒini lo tiŋa shee zuŋɔ. Ka o kana Anabi sani ka malaika Jibirɛl mini Anabi ti ʒiya ka o diba alizani shɛli, lala alizama maa m-be yɛn diya di be kpandi gandi ni chana ka ti gari ni karim. Haza fi Sahih fi al-Bukhari wa Muslim. Lala ka yi yɛra. Kuma maa ka yɛra ma. Haza huwa Muhammad. Ka Naawuni yuma ka ŋun bɔŋɔ nyɛnda annabi ka lan bibiri ginda. A ka taali a ʒila annabi. Ka maa man baɣi Naawuni. A ti gba niŋdi shɛŋ ŋɔ maa zaa. Ka bi nahandi ti ŋɔ maa zaa. A bi baŋla Naawuni. Bɛ ka laa bala. Doo Naawuni ni ti baŋ binkpɔi ka naa n jɛmu. A yi baŋ Naawuni a lan ka wahala duniya ni. A ni ku yɛra n suhu ʒimi. ka sa a gba yi nyaɣa baŋ ni n naa jin daadii n kuli zimi a mii di chɛ ka so ʒiya n saami ti yɛlli ku tooi nyɛma naawuni nyaanga n ma alheri yɛn nyɛli bee naawuni ka sahi N saɣimi ti dina. Do i bo binshɛɣu kɔŋ n yɛli mi Naawuni bi yɛn ni nyam li. I bo binshɛɣu nya n yɛli mi Naawuni zali ni nyam li. Ka zabiro do ka sa ka nya alaafee. A bom do gili ni ti do n daa beri pam. N na dii ka buta ka n niŋ apuleshin pa o. Amaa a yi daa nya tamsili n daa kɔɣisiya pam. Bin bɔri di ŋmanila n-yi kparima biɛla, di bi zoomi, biɛla n-nyɛ li, ka saɣim ka n diri pam niŋ kurilim maa ni Musulinsi daa alibarika ni sunna, a gbaai sunna so di ti ma la suhudoo. Agbagban Naawuni, Alaysa Allahu bi kaafin wala tajida min dunihi mutta, a ka luɣushɛli a ni yɛn baɣili ka tiligi min duni kɔma su bayan Allah, Naawuni ŋun nyaaŋa bi ya, ya a nya nimaani din gari wala taa du a Naawuni ya, Annabi, la ila, ninsal yɛla ninsal o. bi min ka ŋuni o yɛ maki chifin nim maa zaa lan ya anya wan nya salima nima ka o chaŋ ti ka bi kana ŋun anabi anya ka shɛli a fai bi kɔŋɔ maŋa a pun nyɛ yɛlli ni bi yɛn laɣim taɣi yɛlli ka a mali wɔlisira ka ban la ka bi bi kpam bi maŋ daadaya ta ka chɛ Naawuni ni o tuma ni suɣusibu ti a bahi yɔli

ka a fa kɔŋko yɛlli kam ni naawuni larigami aba n ni ka nyɛla daabiya ka ni yini ku ʒiya yini nyɛ sunna nima tolo ni karinli ti kanna karindi bɔ ni yuun kpɛ abiya tiri jɔhi ti paɣamili tiri jɔhi karimbe tooni naam

Ma allaziina yad'uuna rabbahum m-pahi, n-ʒini pahi, ni bɛ shɛba ban jɛmdi bɛ Duuma Naawuni bil-ghadaati asiba wal-ashiyyi ni zaawuni, yuriiduuna wajha, ka di kpala binshɛɣu ka bɛ bɔra, bɛ bɔrila bɛ sanyo Naawuni sani. Ti maa man suɣulo, bɛ be wula? Bɛ kpeemi? Bɛ zahimi? Wula ka bɛ be? Ʒini pahi bɛ ni. Bɛ yɛla ka Naawuni mi, ka nya a.

Dizuɣu n zaŋ kpe ŋɔ maa yɛra, Shinshiɛ kam a ni yɛn ʒini yi pɔhim bia ŋɔ, ka di nyɛla yɛtɔɣ shɛli yi niŋ a yi zaŋ Naawuni yɛtɔɣa naai yɛli lala ʒii maa ni. Ʒi shɛha shɛha be lala, ka bɛ tɛha ni wɔɣira n-nyɛ ba, ka bɛ tɛha ni bɛ sula binshɛɣu, ka bɛ tɛha ni binshɛɣu n-nyɛ ba. A yi ʒini ni a yi ku kpe Naawuni yɛtɔɣa bee mi ni bɛ je di yaa yihi ti waazu, a yi kpani n-ʒi ʒii maa ni a bahi yoli shɛli bɛ ʒii ti ba.

A yi gbaai Naawuni ka yiɣisi ka yɛl tɔrdi naaya, yi yaa je waazu, yi je Naawuni n-gba je ya, ka zaɣisi ba, Billahi alladhi laa ilaha illa huwa, a ni dihi a maŋ ka dihi niriba, ka soli a maŋ ka soli niriba. A yi kali n-ʒini, a yɛn gbarigimi. A ni suhi kpi, a ni bahi yoli, a ni gbarigi. Wala tuti ma ni ghafalnaa, ma a ghafalnaa ka alibɔɣu a ni. Di doli al-Ibrahim ŋun kam na man Naawuni tɔn nyɔri o so ka o tab Naawuni yɛli ŋun bi teeri naawɔŋ din ŋman Kiyaama. Dindee zabiri ma nyɛmi dindee zabiri ma ka m mali lala halli ŋɔ maa ka saɣindi musulinsi ka yɛn ka saɣindi bi man ka yɛn o saɣindila musulinsi a mini o yɛn paɣa kom a mini o yɛn kana ti puhi jiŋli amaa zindiiki n-nyɛ o o bee sili mo man ti Naawuni dahin shɛli. a wum o yɛtɔɣa di tɛɣi ni sagbana ŋmaa luna ti mali lala nim maa wala ti ti manag falina ka di bahi anzikina tin ton ŋmɛr o so ka o bi tɛri man naawun yɛla maa biya chɛm ma bɛla ban kam zaa yɛn ʒɛya ni bi jawaabi maa bi so yurimi ka bi dɔla

Ti zaa ni ti laɣim malaika nima ni binshɛɣu ti bi laɣim jɛm Naawuni ni bi piiri o shɛli. Ti laɣim jɛm ni Naawuni ni bi paari o shɛli. Ti la niŋ butunsi ni Naawuni ni bi piiri o shɛli. Lala n-nyɛli Naawuni tib ti yiko, ka ti yɛli ya Naawuni ni o tum o ni zali shɛli na, ti kookali tariga, ti fahim tariga, tin ti binshɛɣu din ti nyaŋ ti la, Naawuni ni zo ti nam bɔ, dindee pala dagangan ka ti nam. Ti yɛn yɛli ya mi di yɛnmaŋli ni ʒe shɛm, ka nyɛli, A yi bɔra ka a ti yɛnmaŋli, a yi bɔra a yi ʒe ka a ti. ɔkum yɛlimba alhaq ya ŋmaŋ shɛli zuɣu min binshɛli kam din bɛ tiŋa binshɛli din daa pa adiini anabi saadu to zani zuɣu lɛbi adiini lala yɛtɔɣa ka yɛra maa di ku to zani zuɣu ka adiini ko ka adiini ka di ko ka di ko adini shɛli Annabi Muhammad ni ʒiri yɛla n ba gama jin hali Dagbanli ni binshɛɣu din pa Dagbanli ti yaha nim saha di ku tooi zani zuŋɔ n lɛbi Dagbanli zupiligu lala ka Dagbamba booni zupiligu a yi ŋmaligi li yɛn ni zupiligu pili zuɣu di ku deei di ku deei ninkpara kpari nini di ku deei yaha niŋ bi boli lala zalisi an ku tooi taɣali shɛm a ku tooi taɣi musulunsi gba lala

A paɣaba ni a bihi ko ka a bahiri mani ka ya ŋɔ zaa ka pɔŋ ŋɔ. A yɛli a paɣaba ni a bihi, M bi lan bɔri ni so boli ninkpara ninkpara shɛli kpari nini kpari nini, di kpali laa dundɔŋ maa ni di bi yɛn yina. Bɛ yina samban ni ti bɔhi bɛn bɔhi ba, Dɔgbam bɔ ti yi? Di zuɣu a yi zaŋ binshɛɣu ka di pa sunna ka a maani li wɔrisi ya ŋɔ, awali, chɛ ya ŋɔ, di yi gari sunna kam di yɛn ni po sunna m-bala, bɛ bi yɛn baŋ li.

Di ko yi, di yi bi ku baŋ li. Naawuni so ku baŋ li. Yo ŋmaya so ku baŋ li. Di saɣiti. Di saɣiti. Wallahi.

amaa chɛ ka a daa hankali sɔŋ a. Yaa sarati, chɛ ka a daa hankali sɔŋ a. Naam bi leerimi, yɛli naam bi leerimi. Bɛ bi leeg a naam. N ba Gamaje ka bɛ leeg o. Yaa nari ka o kuli ni Gamaje n-gari ŋuna bɔ, ka kuli nyaai Gamaje n-chana ka di naani. Ka di naani.

ka binyɛra dab shee ka bi lura di kɔhibu shee ka bi lura asara bela kɔhibu shee ka dab shee ay paagi a chaŋa fil ahirati min al hasiri ka naawuni yɛla wula inna atadna mi tatali ti mali la shili ti mali inna atadna naara ti mali la buɣum shili n zali ba nima li zalimi ban di bi man zalinsi ni kafirtali ni naawuni taali kpɛbo